dumelang gape lona batho ba ke ba ratang thata ba lenaneo la moitsi ba bua setswana se se monate gompieno ke tlabe ke sena le lona ke tlabe ke le adimile monne o botlhokwa thata le moitsi fela jaaka tlhokstar a na le moyeng wa rona wa moyeng wa ko godimodimo o buang setswana se se tlhololo setswana se se sa kakangwang ke rre kgotsa ke reng ee tota go ntse jalo ke rre swart um le tla bona jaaka tle ba buisana jalo le tlhoxta kana re bua ka a legend in radio kgotsa kgaso le a legend to be mo kgasong e leng ene tlhoxta the man with the golden voice the prince of ways o tle ba le tshwere o tle ba le itumedisa a na le rre swart ra leboga le tla re sala morago dumelang bagaetsho ke nna ole gape wa lemao le le monate quinton tockstar mosiele the man with the golden voice re simolotse ka metseletsele ya rona jaaka re tle re bue le batho ba e leng gore ba na le boleng le batho ba e leng gore ba itumedisa ebile ba raga ebile re itumedisa ga mmogo le bone mo letsatsing la gompieno ke letsatsi le re kgethegileng thata re na le re wa rona fa o e leng gore ke mo tsaya jaaka kokobili ya radio jalo ya nka fetsa ke bua jalo ke mo tsaya jaaka mongwe wa batho ba e leng gore o kile a tsaya eh, lefatshe la radio a le tsaya a la kgarakgatsa a le ba sentle mo seemong se se rileng sa metshameko jalo ya rugby jalo fa re tlo go buisana le le mo letsatsi la gompieno mme tla ke tse nako e ke mo dumedise dumela rraetso ya ke ya go diro gatle eh, go monate go tlotla le lona gompieno mhm, ke itumetse thata um re ka simolola fela ka gore ke itse sentle gore ba bangwe ga ba lebeletsana ba ka tso bana le kitso ya gore ke buisana le mang gompieno mme ne nka itumela thata ga o ka buisana le rona re bolelela gore Re ke mang? Ya ke nna eh, Renier Swart. Mhm. Eh, batho ba bantsi ba ba nkitse eh, ka leina la Rampotšane. Rampotšane. Ke lone leina la ka le ke godileng ka lone la Setswana. Mhm. Le ke le filweng eh, ka Setswana. Eh, mme ke ke ngwana wa ga Swarte Mm. eh, wa mo Groot Mariku. kapa madikwe jaaka rona re itse um madikwe wa mmatota so ke ke ke nna yo eh, o ke nnang ka kwana o nang ka kwano fa um ke ne ke a lebelela ditshwantsho tsa gago ke go setse morago ke lebeletse ka mokgwa o buang setswana ka gona e be motho a ka ipotsa fela ka nosi gore go tlileng jang gore o bue setswana le gore go tlileng gore o rate setswana wena le setswana le kopane kae ke ke ke godile le Setswa- ka setswana ke ke ke anyile setswana lebeleng Mm. ke godisitswe ke mme eh, mmamasa mashabane e ne e le mme mme mme wa ka wa mmatota Mm. eh, mme mmalephere swarte Mm. eh, na na a na le ditiro tse dintsi tse ne a di etsa mme ke godisitswe ke ke mme mmamasa mashabane and e ne e le mme wa ka mm-hmm. eh, ne ke bua setswana nthuta setswana go tswa bonnyeng ba ka eh, ene ga ke ga ke fetsa e le gore ke itse setswana ke ya dikolong ke ya sekolong o nakong ene mm. ne ke sa kgone africans le english pila ne ke ne ke le ne ke bua setswana fela okay eh, so ne ke tshwanetse ke ithute dipuo tseo se ke itumetseng gore gore ne ke tshwanetse ke di ithute mme mo nakong eo ne ke sa latlhe setswana mm. ne ke ntse ke re eh, setswana e tlo nna sengwe se e leng gore se tla santse se nta gore se nthuse mo bophelong mm. gape e nne puo e e leng gore e ke puo e monate jaana mm. eh, mme ko re na ntsenya mo sekolong sa batswana ne le nako ya tlhaolele mme ne ke tsena sekolo le batswana um tichere motseyi mošome le ene o tlhokafetse e setse le um motho o ne a nthuta a mphapa mm. ke sa ithute diane sentle ke sa mm. ithute setswana sentle go se bala ke tsena sekolo le bashimane ba batswana le banyana ba batswana re tsena ga ke tswa ko sekolong sa afrikaans ke ne ke ya ko sekolong sa sa batswana mo lekeisaneng la kgale la la Groot Mariko kapa nako tsele lekeisaneng la Madikwe mm. eh, ne ke tsena teng sekolo eh, go feta foo ga ke feditse go go itse go kwala le go bala setswana mm. ke ga ke ke tswelela pele ke ke ya ko nakong tsele radio bantu mm, eh, ko minare ko pitoria ko tshwane eh, ene ko teng be e le gore ga ke feditse ke tsena mo mo radio mm. ke ga ke reng ya puo ena ene monate wa puo ene setso sa batswana ke sengwe se ne ke se rata thata mm. so ne ke tshwanetse ke tswelele pele ke tle ke ke lebelele sone ene puo ye ke e ratang mm. gore motho o leke go etsa sengwe ka yone mm. ene ke le mo radiong eh, ne go le monate ebile le jaanong go monate go go gasa ka setswana mm. go na le gore go gasa ka afrikaans kapa english eh, ne ke di etsa tse tsotlhe mme se ke se ratang thata ke ka setswana tlhaloso tlhaloso ya setswana Jaanong mo botshelong ba gago jaaka mo go bueng Setswana ke dikgwetlho tse e feng tse e leng gore gongwe ne o itemogela tsone, ke a re ke a itse gore go le gantsi ga batho ba bantsho ba kopana le motho wa mosweu a bua Setswana ba na le go nna le go makala ba ipotsa dipotso. Ga nne ba na le gone go makala ka mokgwa o ne o bua le bone ka teng gore ka mokgwa o ne o ba tlhalosetsa ka teng maikutlo a gago ne e leng a ntse a ntebang le ntlha e tshwanang le eo. Eh, ke tshwanetse ke baakanye sengwe pele la ntlha mm. eh, ee ke itse setswana mm. ke bua setswana mm. ke puo yaka ke puo e ke e ratang go feta eh, gongwe ke mongwe fela kapa ke mongwe ya grupunyana ya batho ba le mmalwanyana ba ba sweu ba ba buang puo ya maaforika mm-hmm. ga ke batle gore fela setswana mm-hmm. ene seo ga se nte gore o nne kgosi mm. go na le batho ba bantsho ba le dimilione mo mm. aforika borwa ba ba buang english ba ba buang afrikaans mm. ene bone ga ba diriwe dikgosi ka gore ba bua puo e e seng ya bommaa bone re seke ra ra ra ene sena ga se dipolotiki ke raya fela gore batho ba bantsi ba re eh, ka gore o bua puo ya morafe wa batho ba Afrika jaanong o tshwanetse o ipagamelele o nne ngwenyana mo setilong se se ko godimo mm. ga go a tshwanela o nna yalo o nne hambole ke santse ke le motswana ka pelo mm. ke tshwanetse ke le motho o ke ratang puo ena gore e tswelele pele mo go tswa mo potsong ya gago Mm. Ee, um ke ne ke se rata ka mokgwa o ntseng jalo gore ke tle ke ke tswelele pele ke ke tle ke ithute sentle ka sone and ke rate go tisa lefoko la setswana ko bathong ba basweu mm. ga mmogo le go ya ko batho ba bantsho ba ba itseng setswana mm. so ke yone kgang e e ne e ntira gore go monate go bereka ka setswana mm. go etsa tiro yaka e ke e dirang ke e dire ka setswana mm. eh, jaanong ke a itse selo se nkile ka se bona se diragala thata mo nakong e e fetileng um go na le gone gore o fitlhela batho ba bangwe ba sa itse gore o itse setswana e be ba bua dio dingwe tse di rileng ba ipolela gore na ga botse setswana e be o ba utlwa ga o ise o tsa mo diragala ke selo sa mothaleong a ah, se diragala thata le jaanong se santse se diragala mm. mme um ka tsone tseo fela motho o seke wa wa tlo ngalla dilo tse mm-hmm. batho bao mm. ke dilo tse di diragetseng mo our past mm-hmm. dilo tse ne di diragala bogologolo tse di mm-hmm. diragetseng le rona ga se tlwaelo gore go na le motho mosweu o buang setswana se se tlhamaletseng mm. ene batho ba bantsi ba go nyatsa mm. mme ba sa itse a kere gore gore go ntse yang mm. so ga go thuso ngala ga ke nke ke ngalla motho o reng o tla buang sengwenyana ka ke a mo thusa mm. ke mo raya ke reng ya monna ga go thuse o rialo le nna ke a go tlhaloganya kapa eh, kgang ene re gola ka yone ga o nthe wa ithaa a kere ke sengwe kgang e monate ya setswana ande dane o tla bona motho a a batla go tsena mo mo sengweng a iphitlhe kapa ireng a sile eh, mare eh, monate ke gore eh ga go diragala mm. sangalle se se diragalang mm-hmm. sa le ka go thusa motho mo re reng ya mona ka nnete nnete go na le batho ba bangwe ba ba go tlhaloganyang gore wa reng mm. ah, bona ya eh, eh, ke utlwa bua ka kgaso eh mme bile ke itse gore kgaso ke ya morediong ke sengwe sa selo se e leng gore o se ratile thata mme le ga jaana o santse o se rata ebile ke sengwe se ke dumelang gore wa go nna ntse o se rata go ya ko pele. Jaanong mo bagasing ba e leng gore gongwe ba ka tswa ba fatlhoga mo nakong ya ga jaana ke maele a feng gongwe dikakanyo tse feng tse o ka ba fang tsone gore ba ka dira radio monate. Kgaso e mo mading a ka. Hmm. kgaso ke ke re kgaso ya radio mm, mm. Eh, ke selo se ke se ke godile ka sone ene ke ke media mo motho o tlo tlhokafalela ka yone mm. eh o ka se tlogele radio ga e go tsene mo mading ke sengwe se se go tsene mo mading bagasi ba rona re na le di-talented re na le batho ba ba nang leng talent talente e ntsi thata mm. ka go ka go letlhakoreng la go gasa mm. gore o tshwanetse o gopole fela gore wena ke wena matlho le ditsebe tsa motho o reeditseng ko ntle mm. you are the artist ke wena o tshwanetseng o o na le pampiri e bulegileng e e senang sepe mo go yone and o tshwanetse ka mafoko o tshwanetse o drawe picture ya gore mo lebaleng lena la orlando stadium go diragala eng mm. mo nakong eo gore difofu tse di leng ko gae di tle di go tlhaloganye gore wa reng mm. ka gore moreetsi ke sefofu ga a bone se o se dirang ke raya ka metshameko jaanong mm. ga re se fela mo metshamekong re le mo kgasong wena o batla o nna aspirant mogasi o tshwanetse o nne le knowledge ga gona moreetsi wa smartla ko ntle kwa mm. bareetsi ba botlhale mm. bareetsi ba itse dilo tse o sa kgoneng gore wena o ne o nagana gore ba di itse mm. o seke wa nna wa inagana gore wena o botlhale ka mokgwa o ntseng jalo gore o tlo o ba bolelele sengwe o nagane gore bone ga ba kake ba bona o tshwanetse o etse research ya gago ka mokgwa o siameng gore ga o bua ka sengwe o itse gore o ka nna wa tsena mo debating ka yone mm-hmm. ga o bua ka mmino o le motho o e leng gore o rata mmino o tshwanetse o researche gore o batlo o bolelela bareetsi o re eng mm. ka gore ga o itse gore o reetsang kwana ene o itse jang mm. gongwe phala wena mm. gantsintsi go tshwana le rona mo metshamekong go na le batho ba ba itseng rugby go feta nna mm. nka se ke ke a tla ile o bua ditori tse dintsintsi tse e leng matlakala fela ke bolelela bareetsi ke nagona gore bareetsi ba dimaatla ba siame batla mm. ga ba ka ke ga e ka ke ga e bere ke yalo radio ke sengwe se se batlang research ee lentswe la go le lentle lentswe le la batlega o tshwanetse o nne le lentswe la radio eh, o tshwanetse o nne le knowledge ya go itse go itshwara sentle go kgona go bua le batho mme on top of go gotlhe research ya gago gore knowledgeable ga o bua ka sengwe o tshwanetse o bue ka sengwe se o itseng gore o bua ka eng mm-hmm. Ke rata ka mokgwa o o buang Setswana ka teng ebile ke utlwa ke tsama'iwa ke madi a bolelo fa. Mme yanong potso ya ka ya bofelo e leng gore ke konosetsa ka yone fela ke gore mo Setswaneng jaaka se ntse ka kakaretso a re bua ka bo diane, ke seane sefe se o kile wa se rata gongwe o se rata? go ka se tlhalosa ga le gore ka tswa se le teng nna seane se ke se ratang go feta diane tse tsotlhe ere mm. se ke selo se se berekelegang ka ko radio mm. ke gore ngwana o sa leleng o tla swela thari rona ka bo rona re tshwanetse re bue ka leleme mm-hmm. re tshwanetse re bue o tshwanetse o itlhalose o tshwanetse o kope tshwanetse o berekise eh, se modimo wa go se fileng sone gore o kgone go bua mhm. and-e ke teng mo seane seo se tsenang teng diane tse dintsi tsa tsa setswana di dintle go feta mhm. eh, eh, ke rata diane tsa teng mme seo se tshwana le di tsamaya di le pedi mhm. sa tsela ya motho ke molomo sa bobedi ke ngwana o sa leleng o tla swela tareng and-e seo tota ke tsone tse di amana le radio le bophelo baka mm-hmm. gore se nna ke ratang gore se nne teng ke lebogile thata gore be bopane le yone mo letsatsi la gompieno ke lebogile thata le nna ke leboga tota ke tlo tshwanetse ke go etela re tla tshwanetse re tlotla thata ka puo e ntle ya rona ya sona magaetsho ke ka mokgwa e leng gore re konesetse ka teng mo letsatsi la gompieno mme ke solofela gore itsetse go le gontsi mme ebile ga re feleletse tlo go santse re tsela